Mosiobi Yesu Kristo, nanchire Nyasae Tata, omoke buna oyo, naende ore mwabo bwe bweka. Bosio atebete ng'a gokwana mono nkoorera mbori oyo omogambi bw'ekenyoro kegende, naki akorokuba. Otebe ng'a amang'ana nkomokong'era are, nigo tari konyora abanto baitete ng'o? Maxwell. Ntomanye tweswe mbogambi ki aratebe akogamba, onye na ondoibete nyora akambori. Rirorio iga agotacha botuko. Nomogaso, lakini obogima bwachire nonya nenkwano tarakore ki? Tarakwane. Naki gose goteba ng'a nonya abagambi baino bonsi bagerire, mwarageriri? Mpaka Nyasae bwangire. Aye mobarire bono onyanchwe. Onye nonde okunete uga kange kangatore ekenyoro eke, namache ayaba gose onye gose nomwana bw'omonto o CS mwakunete, kange abanto mbare gake, noyo otari kwenyara notagotebi ng'a ogokuna ekawaida. Abarayi baito motigwe gwanchereria Na rigia ekeene ekeene gekore ki? Gesibore abanto ba Nyasae bakore ogwancha kwa Nyasae. Eboragera bakare. Asore aye nonya gotenena osabe y'amate amabere otebe ng'a nyabere. Ekianyore kinde moyo gonkwe, nikwete. ekiagera korwa ase Nyasae tokwebisa, korwa ase abanto baye tokonyara kwebi kwebisa. Buya ooroke aracha gose naki toramokore tomwabere. Efata karaende gotenena, igo ngosaba ng'a ainyore omwana oyo ominto na omwana potopoto orenge naintwe atosaberani, baria motoganyererete para, goika egokwa totarabaika ero. Baria mwachire korwa eng'ora ase efamiri ya Otwere. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha niseme pole sana. Omogaka na omong'ina aye bari ime, ase eng'encho tobwate omonyega bw'okobetererigwa. Aa twabetererigwe goikaransa aa rero, twarenge goikaransa aa ng'a nomwana togo togo togotuguta. Omwana orenge busy ore gokora egasi yaye, bono aransete ng'a nkomotindeka tore. Nki tokoboria abana bande?

Ntarabe omo MCA ndose egekosi kiane egi'ogodisciplinia abanto maa. Bwachie motige goita abana bamino. Ekiagera engaki ngoikera abanto bakorosa, barabwo babasoyie ba ba they take the law to their hands. Okorora mwanyabanto barosire babekire engaki richiko okoboko kwabo. Aye onde ogoita omonto, the same same sword naye naye neche egoite. Nabo ebuku egoteba, ekanisa ya nkoro Nyakiroge naende tobwate ekambi. Bontagete gokwana buna omobani o Nyasaye. Kore yane yaigure bobe sa oyo moyo togotindeka rero. Ase ki togotuguta omwana ore koigwanerera gokora ebinto biaye moaso bono mwamoitire? Naigwe bobe, lakini nabo nataka korera igo, ase engencho obonyigwete bobe ase enkoro yane. Nonya ensiasa tindi gokwana, chinche gokwana siasa more ekero tokorigania, mwana oria oraire aria, tari gwancha koa yaraire. Momanyete ebibago bire maa.

o Nyakiogiro. Mokungu oyio akore ebiashara are Idaracha. Korwa kooni chianga chia Hema na goba, ensera nere buna eye gotirimboka aiga, onye omosacha akamonya gocha, akengae nomote iga, nomote bw'obokombe, agaaka omokungu oria omotwe, akagwera egetugi buna eke kiarenge ensemo. Nyasae agancha omotwe oria ogateka, kagera amanyinga aria agasooka. Tachi gotwara internal bleeding aso ase obongo kanga nere nkomotindeka twari. Ninki kiabeire? Gaki akamura akamo goka igo okorora tigo kare osie ororo aye nomenye nomorembe ase ense eye. Lakini riswali nkweborie erimo, omochie obwo bwotwere